Nissuġġerixxu udjenza minn 18-il sena 'il fuq. Melissa kif jiġridu daw, naqbdu mbatlu l-ATM u tlaqna nitfaw fuq sus-sejf. Smaħi jena ma nafx kif ma jtunix van bolli proof ta' għal fejda. Bil forsi rridu marru bħalna. Jena forsi biex nagħtu sfilajn? La volja ta' Flus ġo dik il-karozza ħadd ma ħa jissuspetta li hemm, għax kieku l-ewwel ħaġa li nagħmlu nbiddlu lilna. Isma' noqgħodlu naqgħa attent għal dawn ma jmux jaraw lil Pin. Ejwa ejwa jiena bissew jiena bissew. Lilek nafdak sieħbi. Anke mal-mara nafdak lilek. Għala għamel int għandek mara? Għalhekk nafdak. Hawn hawn hawn għandi biċċa ta' Pin.

Xi tfajla tal-Willy? Please, m'għadniex flimkien. Imma qaltli l-ġanna tal-kantuniera l-aħħar darba xorta miegħi għadek tgħix, le? Eħe, għalfejn? Iva, għalissa, imma daqt nitlaq tagħmel dik id-dar tal-għamel li għandu. Xbajt nagħmillu pjaċir u ngħix miegħu. Time for a change issa. Ewa. U jina dik il-problema tijaj, għalek nqabla mara, jina l-ispazju tijaj rridu, għazek li tkun salon tommi, erba ħitan, erba laħwa, it-tlita l-ora kolla bl-ispazju taħħom birrizzati ma tfajliet, għala jina dik bardejċ kollu tijaj, għalek nuk pjaċi. Inti qabel tazzila trid tagħmel naqa' test u biex tara li xi żdewwan. Ma kif tagħmlu test? Faċli, inti mara tiddeċidi jekk togħġbok xi le meta tkun irrabjata, allura qabad titfagħha fuq il-linja ma' dawn li ċċempilhom u tagħmel xi siegħa tistenna u mbagħad tiddeċidi wara, jekk togħġbok, iżżewwiġha.

U x'ġajt għandi għal nhar il-Ħadd, ħa ngħidlek, eh, waqt l-omelija ħa ngħidha, taqsam, ħa ngħidlek. Ħwienet, is-Sabba tgħidilna kull kappella, ejja nikkonċentraw fuq dak li għandna x'nagħmlu, x'taħsbu. Issa se nisimgħu dak li qed jgħidu fil-kamra tal-kumitat. Rajt? Komda ta' kienu nitfalek dal-mikrofon fejn tqara li waqta kemm nisma' oħħom. Ej, ej, ej, ej, dal-klim, qoddim il-ministri tal-knisja hawnhekk. Eh, il-ministri

Mela l-pjan din is-sena hu li l-kaxxa infernali tkun 22 minuta mingħajr ma taqta' ta' Sant'Anġlin Sempikkom. Eħe! Eħe! Ħajbekkiena!

U għad għad għad il-biċċa tax-xogħol ta' entità di ta' kull darba illi nkun sa ngħid xi ħaġa pożittiva jiena taqbadli l-argument u tarmihuli ta' ieqaf ta' Forsi, forsi għax din hija pika bla sens, eh, pika reliġjuża qed nagħmlu hawn. Ejwa, ejwa, hekk taħseb! Hekk taħseb! Hekk naħseb! Hekk jaħseb! Ejwa, hekk jaħseb! Ejwa, hekk taħseb! Hekk naħseb! Hekk jaħseb! Hekk, ara, ara, għajni f'għodi tal-taħseb u mhux taħseb li l-graf xejduli?

It-toroq x'għandhom x'jaqsmu? It-toroq x'għandhom x'jaqsmu x'affarira? Min bnihom il-flyovers tal-Marsa min? It-Tork. Meta jiġu biex itellgħu xagħarhom in-nies fejn imorru? It-Turkija. U biċċa xogħol ta' nies jagħmluhom mhux vera? Barra wieħed għax ġitu ħadra ħanina. Imma mhux dak l-argument. Jekk jagħmlu hekk ma jistgħux jagħmluhomna l-biċċa ta' xogħol, ma jtawluhx in-nar taħseb? Veru, eh, għax eh, oħt Karl hemmhekk għamlithom il. X'għamlet, x'għamlet? Eh, xej fader, naqra mhux nuf. Li najtien illi daw jekk jafu jtawlu xar ma jtawlux naqra naru kol xtaqzmu. Inti taf xi Tork? Naf wieħed, naf Tork hawn li jbigħ il-kebabs hawn tat-Terkiċ ħdejja d-dar. Imma jifhem fin-nagħmla. Oh, ifhem li wara li mmur għandu musketterija sħiħa jkolli kaxxa infernali. Eh, u minn fejn ġibu l-flus? Ma kif? Imma kif inti tkun? Kif int trid tkun, eh? Int nagħġa sewda! Vera ta', vera, ħażin biss isem inkunu qed neħdu siegħa pjaċir tiġi int u tagħmilna kollox, eh! Ara hi, inżilli mill-vann! Inżilli mill-vann! Ija, Sur Kappillan. Ieqaf, inżilli mill-vann, qed nippruvaw inkunu pożittivi u inti negattiv! Inżilli mill-vann! Vera, tla', ejja, x'se toqgħod tirrabja! Inżel! Inżel, ja bniedem negattiv! Jaqq! Vera jaqq! Jaqq! Vera jaqq! Imma kif dejjem hekk? U jien ma nidax, jien fadel! Tela, fl-aħħar, tela, tela. Issa, issa nistgħu nkunu pożittivi, issa nistgħu nitkellmu. Minn fejn ħanġibu flus?

Ocean. Stenna. Mux, mux. Auction. Auction. Eh, auction. Auction, eh, dik. Eh. eh, irridu namlu auction tal-pitturi tal-arti. Ej, saħejt, fatwa eh. l-artissa. U fimni mux ma nifmux ta' ħna fl-arti ġula nafu minnu Van Gogh, la nafu minnu Picasso, la Daus, Salvador Dali. Dali, għamlafu Dali. Iġviri ma nifmux aħna fihom. Allura eżattament jien fiex nidħol? Ma terkix. Iva terkix. Trid? Sur Kappillan! Terkix! Fuq il-mejda li qed nitħattu fuqha! Ta' sinjal minn Alla, Sur Kappillan! Dallin, għamil pjaċir, ara ġibilniex daqsxejn sala b'xejn ħalli nkunu nistgħu nagħmlu di il-mostra ta' l-arti li qed nagħmlu tal-pitturi, eh, x'taħseb? Ejja mela u tkun inejt? Eh, u di di li ħanamlu ħatkun eh, biex nagħmlu l-liħ sewa u l-liħ imur għal-festa. Foqra! Foqra, għal-foqra, għal-foqra, għal-foqra. Sewa li nagħmlu. Issa proset, eh, vera ġest sabiħ. Nobbli kważi. Eżattament, ġest nobbli. Eh, grazzi. Eh, imma bħalma tafu, jiena m'għadniex fil-kunsill issa, ma jirna xini nakwistalkom sala b'xejn ta' sur kappella ta' biex rasek. Vera? Iva, vera. Ġewa xile bejja anka xkrum! Il-pitturi! Xħat kaxkru? Il-pitturi, il-pitturi, il-pitturi ħan kaxkruhom. Għax inti tant ikunu gbar minnhom illi mhux ħatolzhom.

Ej, qed tarah kif jirraġuna. Għandu raġun il-fata dan, naħseb Kathleen qiegħda miegħek biex tisobbok. Għandu raġun. Iċċappas, Father. Mela tagħrfha inti wkoll, Kathleen? Le, le, mhux għal Kathleen, għall-membrane qed ngħidlek. Eh, vera, ja puliti, inta. Pini, ma ġorx naqra inti u jek ma jimpurtax, eh? Father, jena ġenninni u ninħalla li għadik il-problema. U naf, jisimni, eh, dan normali li tinħalla għal dak li jkun, imma tittara se tagħmel, ma nistax tibqa' tagħmel li tribbiti. Eh, imma inħoss li għandi pis fuq dari, illi ma nistax inneħħieħ, tifhem? Naħseb wara jien, ejja, Pini, ej. Ejja, ma din Mhijiex l-unika mara fid-dinja. Jien għalija missek. Issib oħra x'taħseb inhi. Iva. Tara? Għidlu li hemm oħra li ċċaqlaq li naqa' mhux ħażin. Iva. Iva. Ejja. Qed tara hekk nieħu gost. U allura din hi li li tinteressat? Oħtok, father. Iva. Tali. Taf li issa li qed isni qed ninkwieta xi qed naħseb li qed inċedulha wisq kmieni r-relazzjoni li għandek ma' Kathleen. Ma tridx iċċedi. Ma nitlaqiex ġifri. U żgur li le, le, le, ma nċedux, u anzi, anzi, nibqgħu nippersistu biex insalvaw ir-relazzjoni. Għabbejt int. Ħa, ħa, ħa, ħa. Wallah, wallah, sejf. Dak mhux il-vantana ta' kif ħabbejt il. Dak il-vantana faċċa l. Mara li dat-tifel qisu hi! Naf x'kont ħa tgħid f'għadek. Ma kontx se ngħid hekk jien. Mela kif taf li ma tafx illi x'kont ħa tgħid int? Allura fil-verità taf x'kont ħa tgħid u għad kont ħa tgħid dik il-kelma li hija vera nittiena. Ara, ara. Ħa jidha hi!

Ara, jien? Tajjeb, tajjeb ħafna. Isma, jien għat nimmissjak ta' daw xejn. Ek, jisu tanġraw affarijiet bejniet, nem jisu bond. James, bond? Xej, xej, xej. Ismani, ismani laqxi. Eh, ġew ħafna affarijiet bejnietna, jisu ħasra nħallu relazzjoni tagħna tispiċċa fix-xejn. Iċċedix, iċċedix. X'ma ċċedix? Jiena tiċċedix. Eh, eh, eh, ara. Il-qampina naħseb il-postman. Għax xtrajt naqra affarijiet, xtrajt naqra underwear. Ukoll, ħaqqa d-demonji, ħa, ħan offendi jom id-demonji. Mela reġet ġiet, kif ġiet, għabdet tordna u tixxi l-affarijiet u jien xiena jena. Jien pastiz jien, jien minex pastiz, jena il-wili. U din darba mux ħalja titħolli under my skin sta, ħana qbad u ngara ħal barra għax jien raġel u jien ħal. Moħħa jiġbidni minn imnieħri. Wili, staħseb għan irranġaw. Żgur li ranġaw, mela ħna tfal għan ibqgħu niġġieldu Iviva, lu kemmi ma tiflax miskina. Issa nara għada kif tquna jillek ta' all right, iva, ciao, ciao. Ha, ma toqgħodx iġġenni nigdeb għalik jien. Jien nftakar li qassisu tiegħi jgħoddu doppji u da qisek għandek wardin ipparkja fuq id-double line. Meta nigdeb jien tidher kerha ħafna u, heq, x'affarijiet daw! Mhux veru ma niflaħx, għandi qalbi maqsuma. Qalbek maqsuma ħabba l-wili? Iva, forsi għalik ma jfisser xejn.

Imma minn daqshekk hu delinkwent kbir, hu. Hu, ej, imma qalbu tajba. Dik ukoll. Imma nirraġunawha naqra. Ma jist. Inti u l-wili ma tistgħux tkunu flimkien. Inti membru parlamentari, inti nutara, jiġifieri inti għandek bżonn li n-nies jafdak. U l-wili mhuwiex l-iktar persuna li ta' min jafda. Kull ma jmiss b'idejh ikun hemm jew it-tbagħbis fin-nofs, jew xi forma ta' taħwid jew inkella xi ħażen ieħor żgur, vera? Sewwa qed ngħid? Iva, naf x'qed tgħid. U naf li qed tgħidli hekk għax tħobbni. U U anki moħħi l-istess bħalek jaħseb. Imma qalbi li ilu trid u winnejka li eh, eh, ċoħe eh, iċ-ċuċata li huwa mm. iffissat wara dik is-saħħara. Ej, ej. Niddejq meta qogħdu nitkellmu fuq in-nies, ma naħsarx ngħid dawn l-affarijiet fuqha. U lej ma nixtieq li ġdeni ta'. Ara, tini ċikkulata. Le, mhux din il-kbira. Dik kollha? Hi, dik biss isserraħ li qalbi. Eh, jien naħseb mhux isserraħ ilek biss. Ħa toqtlok bit-zokkor dik. U qed titbiċċa. Eh. U issa ftit avviżi tal-parroċċa. Se ssir ġita, dawra ma' Malta u min jixtieq jattendi ikellem lili jew il-Father Robert. Se mmorru bil-vann u se nieqfu nitolbu wkoll favur il-paċi u kontra l-piki. Għax il-piki, l-aħwa tiegħi, kultant iġagħluna nagħmlu affarijiet żbaljati. Avviż ieħor, Se niftħu mostra tal-arti fil-sala parrokkjali u min jixtieq għandu xi kwadru jew xi opra tal-arti u jkun irid itijilna sewwa ikellem lili jew il-Father Robert ukoll. Infakkarkom illi l-qligħ kollu se jmur biex intawlu l-kaxxa infernali iktar minn ta' Father John. Tiegħu Edox l-imminuta, tagħna l-aħwa rridu ntellgħuha imqar 30 minuta, 30 minuta! Minn Alla nippritkaw kontra l-piki. O Mulej aħfrilna x'ma nafux s'aħna nagħmlu. Taf x'qed naħseb, Sur Kappillan? Kieku naqbdu ftit minn dan l-inkwatri li għandna hawn, din l-arti kollha, u neżibixxuha waqt il-wirja x'taħseb, eh? Taħseb? Ma dawn jiswew il-flus, eh? Iva, iva, ma hemm biex bihom qed ngħidlek, jien qed ngħidlek biex huma ħluhom hu. Fim, fil-każ kas naqilgħu dak ta' x'ismu bħalissa. Mado fiex jismu. Francesco Zar! Naqilgħu dak fil-każ ta' Francesco Zar. Sabiħ, eh, Francesco Zar kulħadd jaf minnu, ġifieri famuż. Eh, Għandu bżonn dawra ma naħseb tajjeb. Wija, sa fil-każ ngħid il-bini u l-wili. Iġibu sellum, jitilgħu, jaqalgħuh u fil-każ inkun nista' fl-avviżi ngħid illi fil-wirja se jkollna pittura ta' Francesco Zarpe. Int taf kemm jiswa flus dak hu, eh? Iva, imma jaħasra, daqs li mhux galbati qed tgħid inti hu, il-pini u l-wliq u għajma ħejta. Inti kemm m'għandekx fiduċja fin-nies?

Hemm minni ma naf x'inhi, manka jien qed naralha xi ħaġa stramba. Penny! Ah. Da l-pittura mhux qegħdem il-kwadru biss qed baqa'. Sena, sena għamlu. Min ħada? Eh, tal-motur, żgur kien tal-motur, żgur. Ejwa l-onet m'għandu ngħid xejn. Indunajt,

Ibżgħu għaliha għax dik mill-aħħar stima li għandi tiswa qisu xi tliet miljun. Tliet miljun, ii! Tiskanta hu, tiskanta hu kemm itellgħu hu dal-pittur sa jiena ma nafx dan għax jien għalija trid tkun miġnun biex tonfoq tliet miljuni fuq biċċa pittura. Għalija għandu iktar preġu l-frame milli l-pittura, mhux hekk? Mhux hekk. Ħallejtkom jiena, ħa mmur inkompli. Iberikna Fadeh! Hu nobberki.

Man jien ma nippanikjax imma meta qed ngħidlek qed nippanikja qed nippanikja ta' din darbara. Toqgħodux tinkwetaw. Issa la tliftuha l-pittura tliftuha m'hemm x'tagħmel. Taf x'irdu nagħmlu? Nagħmlu waħda falza. U twaħħluha fil-gwarniċ li kellna. Imma jekk ikun falz inkunu qed niktbu hux? Eh, hekk tiġih. Dak dnub ta'. Oh, ejja konna f'biċċi. Dnub ta' gidba, white lie, mhux aħjar minn l-inġel u bniedem tal-mulej joqtonna qtil il-kappillan jekk tgħidlu hemm in-Nilu hekk, ħa joqtonna. Ara, ħa nibgħatkom għand ħabib tiegħi, jgħidulu l-kopi. Kemm kont naqla' minnhom Ernest dak. Niftakar darba l-aħħar li niftakar kelli kopi ktibt għal ilf darba l-itratt. Ritratt, na? Bir-r, na. Għax imbagħad reġa' ġilidni niktibhom bir-r, temmen ilha għadni għaqqas tal-limta għax-xogħol tal-itratt ngħidlu ara meta bniedem ma jkunx irid jitgħallem. Ara. Dan huwa l-indirizz tal-kopi. Morru għandu u għajdulu l-batkom Ernest. Għajx l-aħjar morru. Ah, bħalissa jkollu l-lezzjoni, ġifri l-aħjar taqbdu tmorru. Nazzjonijiet tal-arti? Kelli teacher kien kelb. Il-lupen kienu ħajtolu. Eh, kien qabad qabda miegħu bat abborrejtu l-arti. Oh, dak darba kena impinġu taf kif xi ħaġa fil-klassu għalenna pinġu l-kampanja Maltija. U jena, marret għajni bija u l-qazzija sħiħa. Fl-aħħar ġie qalli x'għamilt Willy u tajtu karta bajda. U qed tiskanta l-irrabja miegħek? Imma jiena ridt infhem ilu l-pittura tiegħi. Għadtlu dik hija baqra fuq il-ħaxix. Qalli l-baqra fejn? Għadtlu telqet. Qalli u l-ħaxix? Għadtlu mhux għalhekk telqet il-baqra. Isma', fil-każ għidli fejn joqgħodta.

Is-Sur Herrera, l-pittur, hawnhekk qiegħed jekk jogħġbok? Le mhux hawn qiegħed. Ħudu sit, dalwaqt magħkom. Ħabax mur itħaf il-vant. Għaliex? Mhux iqgħedin naħodu sit. Biex impoġġu. Eh. Sa nagħmlu hawn. Il-kopi, il-wili jena. Għandi pjaċir, Pili, għandi pjaċir. Għandi pjaċir. Ah, sa nagħmlu ħan nitalmu naqra arti jew. Le, batnen nest il-pipe biex tagħmlilna naqra pjaċir. Għandna l-kwatru. ċoħe, kellna l-kwatru, forsi taf li mu, jgħed fil-parrux ta' Sant'Antni. Ah, Tgħid li xejn, Francesco Zar, kapolavur. Xi ġarra ma? Propja. Konna qed inġorruh u mbagħad ġie mutur daħal ġo fih f'kelma waħda mill-ingwatru ma tfadal xejn u għandna bżonn kopja minn għandek. Kemm tiġina? Tiġikom ten? Ten, dik twenti, dik twenti. Għaxar telef. Għaxar telef għal kopja għad-disa bala. Kif nagħmilha jien il-kopja ma ħinduna ħadd.

Ejma kif għajjejt. Tiskanta kultant u ma tagħmel xejn u tejja. Aw, ejja ejja ta, ejja ħallestu ta, għax il-lejla se niftħu dil-wirja ta' pittura kemm għandna pittura sabiħa ta, u rridu l-lestu ta, isma' il-pini u l-wili ġabuh l-inkwatru, rajtu Father Robert. Ajba int! Laqqas jien ma rajtu sorry, ilqajtlek subgħajk!

Il-pitturi kollha li dehru waqt il-wili jistgħu vera jinxtraw mill-ħanut Faith, Hope and Charity il-Belt Valletta b'ħafna affarijiet oħra fil-ħanut. Il-qligħ kollu imur għall-missjoni. Anke din tistgħu tixtru. Insomma, din min iridha.